Pathian kai thim i tuanrel colh ko lai. Mother Cai kenmi kan um a si ahcun siangpahrang pakhatnak siangpahrang pakhatnak dal hnihnak kan in zoh lai. Dal hnihnak cang khatnak in David kha a thih caan ni a naih tikah a fapa Solomon cu ro a vuih i vawleicung vialte phung bangin ka kal dengmang ve cang. Ṭhawnglawm patling na si kha langhter tuah. Cun zei na tuahmi paohah le khuazei lei paohah Khuazeilei paoh i naa mernak ah na hnawh tlin nakhnga Moses phungbia chungah aa ṭial bangin Bawipa na Pathian biabeuhmi kha na zulh hna lai i amah lam kha na zulh hna lai i a nawlbia hna le a phungbia hna le a phunglam hna le an hngalhternak bia hna kha na rulh hna lai. Biakam Thar ah thawngṭha lumh, tlanglei ngangak, caan hleiriatnak in ka rel lai. Ka tho lai i ka Pa sinah kal lai i ka Pa Pathian sin le na sinah ka sual cang. Na fa ti awk kaa tlak ti lo. Na kuli pakhat bantukin ka chia ve ko ka ti lai a ti. Cucaah a tho i a pa sin lei kir ahcun aa thawh. Caang sawmthum le caang hnihnak kan zoh than lai. Sawmthum le pakhatnak tu in kan rel lai. Cun a pa nih cun a leh i, Ka fapa, nang cu inn ah zungzal in na um i ka ngeihmi vialte cu na ta an si dih. Sihmanhsehlaw na nau cu a rak thi i a rak thi pei atu cu an than cu a rak tlau i pei atu cu hmuh ṭha a si cu. Cucaah kan thlathlo i kan i lawmh awk a si hrimhrim ko tiah a leh tiah a ti. Pathian kan relmi Bawipa nih kan dihlak ca sualnak kan pekpiak ko seh. Thla kan cam ta lai. Sertu Pathian kan i lawm hringhran ko. Hmaisan in thangthat si ko seh. Na biatak nangmah thawngin tuchun ah caan saupi ai hmu ti lomi ai tong ti lomi kan nunnak kan dirhmun cu nangmah thawngin tuchun ni ah tam ngam tein na kan tonter i kan i lawm hringhran Bawipa tun na zaṭem zongah hin nangmah loin kan nung kho lo Bawipa nangmah kan in hlam ṭhiamṭhiam kan Pathian vawlei na len lio ah bia na chim tikah ngaihchia thla laumi vialte zong nih khan na ngamnak an hmu i mitcaw ka bei mi le Pumpu Panwimi vialte zong nih an kal ṭhan. Tuchun ah hin taksa in kan sin a leng lo hmanh law thiangthlarau kan sin na chiahmi kha na cawl taktak ṭhan lai i na biatak kha thlaw na chuah si ahcun beidong mi lungre theimi kan nunnak ah a thar in bia i thim ṭhan lai i lawmhnak a par ṭhan lai ti kan zumh. Cu na thiangthlarau ṭhawnnak cu kan sawm. Zalong te hong cawl ṭhan dingin nangmah cu Bawipa hmunhma kan in pek kha kan nunnak kan lilawng te nangmah sunparnak si ko seh. Tinak thawhṭhan kan Bawipa Jesuh min lawng bochan in tlan cang fa Pathian. Amen. Tuchun hi lunglawmnak chuncawk lo kan ei ko. Caan sau nawn hmu ti loin kan nunnak khua sa. Malaysia ah siseh, Kawlram kan um lio siseh, ai the hmanmi zong kan um. Tam u cu Malaysia ah ai hmu i

an nun ai thitthih bantukin ka nun ai thitthihnak a um. Cutu zing canah a tam zong kan hlam thunmi hna a si. America visa ka van ngah in kai ngaih bikmi cu hika ṭuan hawi hna, facang hawi hna, hawile vialte Malaysia ah ai kosong kan din thidin ti hawi hna ka van hmuh ṭhan hna lai dingmi kha kai ngaih cemmi thil pakhat a si. le tutan ah Pathian lamhruainak kong kan van i hmu i a leikhom siselaw kan dirhmun te cu ai lo hna lo le kan sinak tete zong cu ai lo fawn lo le khalei kam kong tlawmpal kan van ten chih lai i tutan ah hin pakhatnak ah lawmnak ka van chim duhmi cu hika ECBC Khrihfa bu hna sinah van i khom ve ding in thawng ka van i thanh tikah keimah thinlung ah cun tu i Kejong nih sung lawi pa le upatnak ni hna caan kan ei lai timi he kai ruah khawhmi a si lo. Sihmanhsehlaw Khrihfabu nih tuan an rak ruai kan pa sorwe tuan hawi upa vialte khukhang phu nih caan a sunglawi tukmi pa le upatnak ni ah caan nan ka pek tikah khukhang laireltu le fale hna nan cungah lawmhnak chim cawk lo ka nei ti kha pakhatnak in chim ta ka duh. Cun pahnihnak ah van chim khan ka duhmi cu nizan tuzing kha nan biakinn saknak hmun ah ka vang kal ve i pastor pa in a kan hruai thamnak kan vang nei i Laimi vialte lakah biakinn area kau cem a neimi nan si ka zumh. Laitlang pek, ramthumnak pek, thika ummi vialte Laimi kan umnak hmun ah biakinn area a kau cem a neimi nan ma nan si lai ti ka zumh. mivangsa taktak nan si ko tuchun in thlan an cam cuahmah mi tuchun in nan cik mo cuahmah mi nan hmuitinh zong bawipa nih a theih lai i pastor pa ni thong ni le soi thai sari thong thai riar thong an cun sak paw do dir mun te in tu hi thlacam na nan nei mi si cu ah cun nan ka som ve hrim hrim lai a ruang cu ta ka cham ve ta ka cham ve caah somnak nan ka tuah hrim hrim lai ti kha ka hin ha women ka lak cangmi thil um fawn na kai lawm tuk za kan nan cang kan pathian kan tacam na kan ngaihpiak hram seh hika miphun hna hmai angal angal tertu le bawipa cawi sangtu khrihfabu nan si hrim hrim ti kha kan na kan chim ka duh ka lawmnak zong kan chim duh fawn cun tana hi laksong zong nan min ka pek ve Kai lo ngaimi cu ka kum hi upa zazok se ti zong ka mu ve ko tu lio tiah ECBC ti chung chung som nga anan ka chiah ca kai lom taktak cu lawng si di lo tu zinga principal ka si fom tu zinga graduate sun kan tua ko ni tu zinga minung pathum graduates ka pek hna ti kana lomna ka chim chong lo tu zing cu ka sinak a kai ran kum sawm ah ka si i principal zong ka si fawn kan fale buaih pek ah keimah a petu ka van si hrimhrimmi kha lawmhnak ka chim cawk lo ti kha kan chim ka duh fawn e cun lawmhnak kan chim than ko la kokip tlang kip ah a kalmi ka si norway denmark sweden german a kalmi ka si khrihfabu a kai khawm pen tuset kan tuah a tlawm ti lo. Cu chungah kai lawm ngaingaimi cu Sunday School sayamate nan cungah a si. Lawmhnak ka chim cawk lo. Zeicahtiah hi ngakchia kum nga ruk dai te cutter khawh hi a ol temi rian si lo. Keimah hi kindergarten ah kum khat bak Mirang sinah puahsami ka si. a har ngaimi riantuannak si a cui dai hrim zia te na tut khomi hna i sihlau nan din hna ti ka ruat kai lawm taktak san din su sayama te nan cungah lomnak chim cawk lo ka nei ko nan fale ne nan nau le nan bia an ngai ti kha fiang tung ka hmuh tikah lomnak ka van chim duh fawn kutana alam kip in lomnak in ka khat ka hna ngam i kan pa torfa zong hi a ka thei na ka um cucu a tampi ko pakhat te lawng ka chim la ka lung saru tha ahcun fa hi pariat thawng cu nei ve ning ti hi ka rak duh sihmanhsehlaw ka nei kholo ni pasarih a nei a ka tei ba kai lawng kai hi pali lawng ka nei i harsatnak Chunglei ah nule kam ah tlamtlin lonak a um caah nau nih khualo kan um. Tuzing tuchun lungah miphun hna hawidawt hna chim ka duh ve than dimi cu kan miphun hi baro zat lo te kan si tuchun ni ah khan maw mirang style kha kan cong lai ji ti kha pakhatnak te ah kan som duh fawn hna nau a nei i kho i pa cun mino hna fanu fapa hna nan dihlak cungah fakpiin biacah zong kan duh ve hna hring u si nai u si bawipa bochan u si ti hi sawm kan duh taktak hna zeicah miphun tlawmte kan si pathian bia hi ṭha tein na rel ahcun nangmah duh ko khuasak awang ah lo a pakhatnak ah hin Pathian mi vanlo le a serti cikcek hnuah minung a seri cu a sermi cu zeidah maw khurnak a pek tiah cun vawlei ah tefa kar dingin dawhawh bia hi cu Pathian bia hi a si lo ning tein kan ti sual la ti hi phan um tuk tutan cun tuchun ni ah Chin miphun miphun pakhat Bawipa nih a kan ser caah tuchun ah cun khan maw kan umnak hmun le hma mirang hna hi him dingah ma ruat hoi na lai ci an fim dih hlei te lo cucaah cun kan nunnak ah a herh ko bak mi cu tuchun ni ah te le fa thau hi te le fa kin hi bawipa ni tuchun ni tuan bo kan pek reng si khan tu len na hin kho selo bawipa tel lo ah cun tu si caah song zong kan duh khon mi hna se kan ngah dur ram zongah fak in ka hau pi min til se Hi ca hi zalonnak nih kan nutak lo. Tuchun hi zalennak nih kan mino hna thinlung ah bia a chim tikah they kan ti lai. Kan miphun hi tlau sam ai thawk in kan thei. Cucaah cun forh ka van in tutan hna si. Lekha tu hi na zi pali a si. Zan lei hi Pathian nih remti sia cun Indianapolis lei ah building ka si. Thaizing kai din lai i Hihi ni khi Nazirhleih ni in Indianapolis in Georgia lei ah a lut lai i Edinburgh in Paris ah Pathian nih rem ti siah cun train ah kai dit te lai. Cun ni thum ni zanlei ah khin kan umnak hmun phan te ding ka si. Cucu tamnak zong dah ka bawm law ti kha ka vun sawm duh fawn hna. le kan umnak hmun le hma te kha a dei khom siseh kan umnak ram te cu ah cal tiat lo a cal tiat lo te si ko hmanh selo kan an chim ve ko la nan nih cu nan ram a lian tuk le ram khat le ram khat state pakhat le pakhat i bal hmanh kha ol te lo

Cucu Khlu bik ah kan um, Norway he ramri ah kan um, Germany ramri ah khin Laitlai hna Chin Papitsa an um fawn. Cuka le kan umnak hi alu to bak si. Alu le to motor kan mong ai hin Nazi pali le a cheu lawng a si. Tu ahcun kan Khlu hi a to le lu hi kal khawh a si. Hacaah Lai nih Chin miphun na kan kan i tom tikah Khulai kan i tong i na i pahnih le ceu cio in mong ah hin ṭha tein kan i tong kho. Na Khrihfabu bu rian kan um. Member thongkhat le zathum kan si. Tutu khua a sangmi kan si. A tam u cu than sang peng kan si. Tutin cun khua kan sa Norway he kan i tong peng. Scandinavia ram kan si caah Norway, Denmark, Sweden, Finland ti bantuk kha passport hau lo tein ṭha tein visa lak hau lo tein ai riak ai ṭawngmi kan si. Vok a thatpi, sa a thatpi kan si peng. Cucu Denmark ram kan dirhmun a si i pastor hi pathum kan um. Hi pakhat hi nu si i pastor puitling ah an Sri lo kan thei ai pa song doi fam si e tu doi pu dia kan au e tu cu tam liu pa kan thei ding ni kan ta ha kan rak phak ti dor to lai e doi pu nu la phak ti dor ti kha a ho bon si kan thei men lai ka kha mangun doi fam kha pastor kan nei pakhat kan fam no se to na ka bom tu pakhat reverend Emmanuel Chu Chinza ase tu tu lungzar ase e storm tahan storm kuasa se Cuticun bu hlei bu rian ti kha kanmah pathum nih cun zohkhenh in khua a sami kan si ti kha kan ram dirhmun tawinak ka van chim duh le kan kan sining kan chim ta la a har belte ka har hrimhrim hlah u kan nih cu cawm chong kan si Mi pakhat nih thong hna a si, nu nih thong hna law, pa nih thong hna a zat zet te a si. Pa kan uak hlei hrimhrim lo, nu an uak hlei hrimhrim lo, zat ceu te la kha kan ei. Cucu tu ning te a si ahhin cun hmailei policy ai thleng lai kan thei lo a tu ning te si ahhin thi lan lo dong khi denmark in ma kan cawm ko la hizati an policy ah khan Mizeihmanh Denmark ram ah a ummi hi minung a simi paohlak kha a ei lai ti a si. Cun awk lawh in khua a sa lai lo ti kha hut dawh in khua a sa lai lo ti kha a ram policy si. Denmark ah million panga le cheu kan um. Cu kan si caah fak tuk in a zoh ve, a khenh ve, cheukhat cu kan kha a thu. tu hi ka thut lei ah kan i la i a nuam lo ngai an kan cawm ning a ṭha tuk kan zong ning a ṭha tuk nan nih nih medicaid an timi pawl kha kan i free viar a si thawk a haumi a si lo na zawt poh ah ready tein doctor te nangmah keimah chanhtu dingah kan um zeitik caan poh kal khawh si a zeitik ni poh kal khawh a si fawn cucu kan ram um te ning sianginn kainak free si kumhlei ri a tling mi popo kha sianginn kai pa in kan fale kha thong nga la kha ko da ni pek fawn cu thong nga cu an pocket ma ni si an thil cawk nak ding si tuti cun kan fale vialte zong kha phaisa an si se a lam kip in an dir kam mi hna ram kan si le kan le kam ah nan tha thawh tuk i nan duh ko si cun te zong nan cu pem ko ko na hong pem ko lai kan dom tuk le nan kan pem ko ko lo kai lom ko ti kha chim ka van duh kon e le kan sining tete ah laimi tampi rian kan tuan mi cu satha si ko a dang pa po po thiam mi kan nei lo thethnemnak they can be like training i sianginn te hna biakinn te hna sehzung te hna pawle kan si kan tuah timi pawl kha dang deuh hna nih an tuan khakha kha kan si tuahnak ruangah khan buailak a hau kan sin hi kha duh paoh in tuan khawh si hlei lo tha te sak kai don lo ahcun kha kan sin hi kha hmuh khawh bang si lo le cucahcun keimah ai ti tuk cio kha khika khin cun kan si si hmanh ka kan ti kho lo. Cutluk cun amah mi ramkhel si le cahcun i uah khawh bak a si lo tikah khin mah ai timi kha zeite kan rak si cio lo. Lezza cun khuahar khin kan nun a kan thlaktu le nun a kan chimtu ram a si. Ka pa ka cozah nih an kan au. Pastor pa kha bia kan in chim lai. Na thinlung a fak piin na ruah hau. Na miphun zong cawnpiak fawn ka la an ti. Kan ram ah cun pakhatnak ah hin ngakchia nan baruah nan si lai i pahnihnak ah nan nu si lai i pathumnak ah nan uico si lai i palinak ah nang na si te lai number pali dah pakpang kan si cucu a hmaan ning te a si le ka kha rual in mang tikah kan pa kan rak lal lo tuk tikah a fiang kha han hohmanh khi ai uah kho le thil ani kho kun i um kha ngah an tum lo cucaah cun kan ram umtuning tete kha theih theih tete kan in chim duh hna cun kan ram ah hin khuatliknak in kan nei cozah nih nu khuatliknak in a nei cun hopeless ruahchannak a nei ti lomi hna lawless timi upadi he zeihmanh ai peh ti lomi nun khuasaknak hmun zong a nei khakha kan miphun zong dikkhat an um mitthli he tha ka vong tamnak zong a si a herh a si ahcun bia min zong ka vong thuknak hmun a si cucu nu khuatliknak a um pasal le he man i sik sual tikah puan tlik tikah cozah nih cuka te khuatliknak in a sak le an lut i khaka khan rawl pek si faten kan si le fate hen um Atu hnu ahcun cozah nih pa le nu le karlak thong saling tuah i pa sok te hna sawm in dirhmun kha ceih i donghnak ah inn ah khuaikha si phatliknak in kan nei. An inn ah keimah nih phatliknak in ti lo ka sak ko mu anmah nih phundang tein min sakmi um. Cun nun bei a dong cangmi hna nunah ruahchannak a nei ti lomi hna umnak inn zong a um i te zohkhenh cu um ding cuka hmun cu mu he pa he bosak si inn chung zong a kuak zu si zong an tawng al vei tuk an ti khomi khan tuah di nulepa sualnak kong hong se a zalen pak a ho man sip lonak ram si cuka zong ah cun laimi hi a lut ve tho cuka cun nun chan chuah in kan nupa in thla kan nang cang caan a khaan le a chung he a rim a nam kho taktak ruahhar khi si cutluk cun kan dirhmun ram mete cu nan si law cozah nih zeitluk in dah minung a simi cungah ruahnak a neih i a kan zohkhenhnak kong te kha ka van chimta duhmi a si lekha ka bia sau lai ta Denmark ram kong cu cucu kan umnak hmunhma te zong si si lo tuchun ah hin pale upatnak pale upat peknak hringtu kan vale theihnak hngalhnak dawtnak chungah kan nun ai khumh i a thar in man theihnak ni le caan a si caah tuchun ni ahhin fak deuh tein bikin mino hna nih nan van ruah than ka duh i cucahcun a tlangpi kai ta duhmi cu pa dawtnak nih hin chungkhar caah thih cilh a ngam pa dawtnak hi thih thihpi a ngamh ti hi chungkhar caah thih a ngamh ai thih zil ti hi tuchun ah chim ka duhmi a si ha kan Bible cathiang ah hin hlawhtlinnak hi fiang tein ngun thum ah kan hmuhmi a um Joshua chungah kan hmu i atu kan relmi chungah siangpahrang chungah kan hmu i sang fungkhatnak chungah kan hmu. Cu an hlawhtlinnak dingah zeidah a hrampi ka si ti ahcun Pathian biatak a si. Cu biatak cu ke vorh lei i pialtak lo i cu biatak cu pakhatnak a chia i hmaisuang ah a chia khotu fanu fapa kan nun ah hlawhtlinnak a umnak kong kan chim. Cucaah si pakhatnak kan kan thur duh bikmi cu siangpahrang atu kan relmi pahnihnak siangpahrang pakhatnak dal dihnak chung ta kha si. David nih a fapa Solomon cu a auh. David nih minung a sinak an tung tar a phan. A fa a auh tikah ka fa ka hmai in dir, ṭhawng ngaiin a ti. A cheukhat ahcun thirter turin a ti. dir hlah patling tein dir tuah ka mai ah hin dir bia kan chim lai ka sinak hi ka nunnak hi minung ka si ve nan hi minung bantuk tein hawi bang tein ka thi ve cang lai cucah cun kha te ka bia ding ngai cucu a ngaihter i a chimmi bia cu zei na tuahmi paoh ah le khuazei paoh i na mer ah na hlawhtlin nakhnga Moses Moses kum bia chungah aa ṭial bangin Bawipa na Pathian biabeuhmi kha na zulh hna lai. Cucu Moses nih a sawi. David nih a fapa Solomon ro a uihmi bia a si. kan i laimi nih ro kan i hui tikah upa bik nih innpi van co seh an alai nih lei lei kuang van co seh anyamu nih cawrum van co seh hei ti bantuk lopil hei ti bantuk kha laimi ro kan i hui ning ah tam u a si ma le hna nan thi lai ah bia an chim tawnmi ro bia an hui tawnmi a si ve Sihmanhsehlaw David nih hin inn le lo ṭha a nei, dirhmun phunphun a nei, sihmanhsehlaw a fapa Solomon sinah ro a vuihmi tu cu a inn a lo a si lo i a sinah a ro sui le ngun chawva a si lo i a uihmi cu tidah a si tiah cun an nunnak an sinsor dam tein a chia i lawmhnak chungah lam a hruaitu Moses phungbia Pathian i bia a deuhmi tu kha Moses Saul David nih a fapa Solomon kha a hunh vemi a si. Cucaah cun tuchun ni ah hin cu Pathian biatak cu kan nunnak ah pa sinin a lang, pa sinin a hong, pa nih ai hmu, nu nih ai hmu, nu sinah keu. Cucaah cun cu Pathian biatak cu a zei kan ti lai? Fale hna nih kan hngalh i kan zul i kan ngaih a si ahcun zei kan tuahnak poah hin hlawh a tling lai ti cu ai fiangmi a si. Solomon nih ai thawh caan zeimah zat cu a zul ngai caan zeimah zat cu a pa biachimmi a ngai tak a fim a si ramkip nih a rumnak zong an zoh rumnak in a hlawt ding Delfai a hlaw tling, Folvan a hlaw tling, a lam dik in a hlaw tling ngai ta. Sihmanhsehlaw nunnak a duh nung lo tuk vemi cu cu a hlawhtlinnak chung a hung chuahkhanmi cu nupi thongkhat a nei. Cu a neihmi chung cun zeidahra tiah cun annak ah a muru bik a simi Pathian bia kha la ti loin hlawhtlinnak nih a chuahpimi theitlai i a chuakmi nu a nupi le hna nih Pathian siasal an biak nengmi khuahumbo te kha a ser tikah Pathian ngaihchia tuk Pathian lungfak tuk Solomon a au i kan leikhatnak na zoh si ahcun Solomon ngai na ram hi na sinum sinah pek a si lai pek cang ka cat cang Sihmanhsehlaw na pa David ruangah na pa David ruangah nangmah chan ah cun ai cheu lai lo na pa David ruangah nangmah chan ah cun ai cheu lai lo sihmanhsehlaw na fa chan ah ai cheu lai cu bantuk tein Jeroboam sinah khan a fa chan ah Israel pennak cu hmun hnih ah ai cheu chaklei pennak thlanglei pennak cu chun ni tiang ai cheu thlanglei ah miphun hnih chaklei miphun panga an um Tuchun nih Pathian biaknak kan cawnpiak duhmi a um. Tuchun nih a harnak hna, pa nei rimi hna, mino hna bik in kan nunnak a ruah law a ṭhalomi cu tuchun nih ah na pa nih America an phak pinah a ruang ṭha tein ruat. Tuchun nih ah in Malaysia kal lio ah ran lal pek rian nih a chim tawnmi cu kan nunnak a fak pin bia chim ve. Nan pa le nih hin aw rian an ṭuanmi hi nam har cung in daw nang har lam buin daw nang har cungin daw rian an tuan le an in cawm hna hi ti kha a chim tawn tuchun ni a chim ka du America kan khang hna ka ruang hi tampi um tak ko la tuchun ni a minung tampi hna cu phun dang deuh than mi zong an ko lai sihmanhselaw a tam uai fiang ko mi cu kan pale hna khuakhan lairel ning le intuar ning kha ruat kan o na pa kha motor tu chun ya do tuk nei cit mi hnu lei i thil man na san du hua ha lo nak na kin do vok thur in an nak thur cha kum chu ngai chia tukin zarkhat man kal kho lo in a um lio caan kha um chu su dir mun te jun to ko hi america hi kan thak chu Cucaah pa nih hin chungkhar ca nupi fate cawmnak ding ah hin thih a ngam ai thih cilh reng Cucaah pa sin rami dawtnak hi thih a ngam cu thih cilh a ngam cu tuchun ni ah kan ram hi vawleicung pi ah ruah tik ahcun thih ngammi bom a puak tuk cang Ruakmi thil a tam tuk. An ngamnak a ruang kha phunphun sio la. Kannih Lai miphun hna zong nih chungkhar cawmnak, nupi fate cawmnak dingah khan thi ngamh bak in ka kaw. Mu kan phaisa sia cung te ah khan ka kaw. Tingruk cung te khan ka kaw. Kan ta kan pek ko bu kan phaisa ba lung sok kan pek te kan ka kaw. Kan pa le vialte kha a ngai ngai ti ahcun ti le rawl lo tein ka bao ram ram hi an lot cu cu hnu ah ceu ah cun bao tu chun ni ah hi muruka khan ha hi taksak thatnak le dawhnak te hna khuaruah khawhnak te hna milmuannak te hna a chuah cu tuta cu tu chun nau le hna a bik mino hna tu chun mi sosoi hi ka hi ka a zeitin le ka phat ti kha fiang tukin nai hngal lo sia cun hi nu kum kua kum hra ah cun nai phor ho su lai ti ka phang hi nu kum ma ruangah nai phor ho su lai ti ka phang tu da cun tu chun ni ah hi kan dirhmun a chuahnak hi hi kan sinak a langhnak hi pa nih thih a ngamnak nih a chuahpimi a si chungkhar cawmnak ah pa sin a rami dawtnak a luangmi nih tu chun ni hi dirhmun a kan dirtermi a si ṭha te zual man Solomon nih a pa biachimmi a ngaih lo caah a nun duh a nung lomi chungah a tla ve. Cucaahcun tuchun ni ah Pathian hi kan dawt cio kan ti ko tikah hin dawtnak a langhnak ding taktak in khoika dah si ne hnga ti hi ruah lo ka ṭang lo. Cucu khoika dah hmun Khrihfabu hi thi a ngam mi a si. minung kan caah Khrihfabu hi kan Khrihfabu hi kan Khrihfabu caah thi a ngam. Tuchan hi ah hin Pathian dawtnak a lang. Pathian kha ka dawt na ti taktak i a dawtnak na ngalh taktak a si ahcun kha i, i khaw maw Pathian i thangṭhat ne. pekchanhnak zawn zong in siseh cu a ngamhnak zawn cu langhter ve tuah ti kha tuchun in a dawtnak kha chim ka duh hngalhter kan duh fawn hna cucaahcun tuchun ni ah kan nunnak ah ruahhar in rian van ṭuan selaw ti ka duh i Denmark ram ah ahote chungkhar hmanh lahkhah a ei lomi kan um lo kan sinak ah ka chim peng. Sihmanhselaw an benghkat nih Pathian bia a hngal lo. Biakinn a thei lo. Pathian a hngal lo. Cucu ka lung a fah tukmi ka chim peng hi a si. Cucaah nan tusualnak he ka nan bultin ka zoh tikah nan i tinhmi ting thum le something a si. Ting thum le thong sawm nga rong nan i tinh. Nan i tinhmi chungah ting khat le sawm sarih rong tu tiang nan hmumi a lang. Kum cheu a si. Pathian nih an ram hruai hna seh nan tin lai ti ka zumh. Member zaruk hrawng nan si. Kan nih member zani kan si. Kan i tinh meeting riat si. E, kan sining zawn ka zoh tikah kan i Malaysia holh i kan i than ve tuk awkal tu duh ti lo Malaysia holh kan i than la ngam ngam kan si sama sama kan si fawn le kan sining vive ka zoh tikah zeikha kan lola ti kha ka ruat ve tuchun i kan hmuhmi le ka zoh kan hmuhmi ka zoh ve tikah hello na nunnak ka ṭha tein van check law na bil a tam ngai pathian nih hin na bil le kamah annih can ruah piak ti lo Pathian bia ruah bak i cu nang na bil na in bil na motor ka bil pawl khan ruak piak ti lo khalei kam khan na zoh te sai lo ka khan nan mah tuak ding an tuah ve mi hna se sihmanhsehlaw Pathian nih bil a lo ve nak te cu thongkhat le zariat na hmuh mi chungah za le sawm rian te kha ka tar ti ka cu na hman hlan te ah na bil dang na pek hlan te ah hite hi cu okai ma bil si cu Hika hi hawi hlan te na pi le nan pe ma san ti cu an si bak ti kha van i theih peng cu lo ahcun ka kha thlai ti so hi naya si bi si zongah ka chim dang mi se ka chim than la na thlai ti na ei chit sia si kum boi tu ding na nei te la lo ka laimi nih thlai ti ei cang mi nun cu ti nung cang mi nun si kan sinak ah pa le nai nu le nai lairam kan um lio ahcun thlai ti hi mei cungah vum nih a vi sual la zu nih a i sual la va nih a i sual la an ti hriam fel tuk in an ret an chiah a sullam pumveitu ding a si pumvei thlacamnak ding a si ruahchannak he kan i ruahchan i biatak te kan hum ve mi thlai ti si Cu bantuk Pathian nih hin a fale kan i cawmnak dingah hin thluachuah tam deuh kan donnak dingah hin tuchun ni ah cheuka cheukhat cu thlaici bak dawh si kun vei tu ding kan chia piak hna la nan nih bum nan ziter la saza nih a ei sual la a tia phang to kha ca kan hum piak hna la ka peo keimah ka rum la ti lo nan mah ca tu kan si deuh za cu nan ei sual la ti phang le kan chia kan chia piak hna la ti

Khrihfa na si Biakhiang Thlarau mi na si Pathian dawtnak na rak theih laklawt ṭangṭung le na tuah hnga dingmi te cu um ai cucaah cun na cheuhra cheu khat zong kha hi biakinn hi hngal ve seh Pathian nih na tangah thiam ammi kha thei ve seh ti kha tu zi ngai chim ka duhmi seh tu lo ahcun tuchun ni ah na nun kan nun ah hin Pathian nih kan hrangah thi a ngammi thi tilh a Khrihfabu ah a innchungkhar kan si Tuchun ah mi fa hna hi Pathian chungkhar kan si. Tu hrangah Pathian nih thi a ngam. Cu thi ngamnak cu tuchun ah minung kan pa hna, tuchun ah kan nunpi mi hna nih pa vialte nupi le ca thi a ngam ve. Cucu ai lak sawmmi thil a si cu. Zan sau tein rul si tika tui ah sim ka van duh. Denmark ram ah ka chim peng. Tampi Pathian le thawng a chuak. Tuchun ni Khrihfabu ni peknak le an thar ni. Ah, ah hin thau u le nang hin theih dik lo lai lai ko lai i van lian u van lian kha din dim pa ka khana khrihfa bu kha denmark ram durum ram ah lian temi khrihfa bu an si za le sawm kum an si pastor an nei lo kei an pa alang in pastor ka tuan denmark ram chung a senior pastor ka si caah ka va ṭawng tawn hna building community nih phuset phun in cawnpiaknak peknak in ka sawm cu ahcun Pathian nih thlawh kan chuah tuhlar ah sawmruk hrawng lawng i thakhat i sawmruk hrawng an hmuh tawnmi kha ting an hmu thakhat ah pahnih peh thiahmah tein thawng ka thanmi cu April le May ah March thla ah khan cawnpiaknak kan nei i April le May ah khan a ting an phan thakhat a ting khat an van kai cang a thum cun Khrihfabu an si le ka chim duhmi cu tuchun ni ah na um sasawh ko bu zongah khin Pathian hi ai re ti ka ko na thang ah hin na dirhmun ah hin Pathian hi a kut a tawi lo ta ko har na tu chun nan du po nan ton nan i nan zau ko bu zongah khin na pa hi tu chun ya na thang ah hin ai re ti ko ta ko ti ka chim ka du ka pa hi ri ka rum kho tu nei nge nei lo na ka her mi po ka pa hi nei anei Siang kan kai lio, siang kan kai lio, sisai sang kan cawn lio ah mi har sang kan si. Siang kainak siang in fi van i pek man har ngai. Siang kai hong tu dah cun hi kuang a khai sa lo, siman khai jing kala tu sia cun ka pa he rum tuk khai jing a khai sa chuak pi ko. Kau har si. Ai tho kum vai pek te lai ding zong khai sa soi ngam. Kau har si ka pa nih hin khai sa nei to. Aru kau to. Asia phaisa kan thingkuang a um maw? Banka a um fawn lo. Asia Africa dah rum ne nak vai hi ti ka kei ke thil lungah ruat peng mi si. Tu da tu ni tu dan tu chun le chim ka do me chu pa le dau hial te tu chun mi no na le kan nun na hi fak pil mol si ka do me chu. Tu chun na pa hi tu chun na pa hi ni rang ra tiam lai lo. Asama par pechima tiam la lo. A hol asininga hin sa tlai tak la lo. vawlei liberal system hi tahmi tepa khan pakhat man tlinnak a nei taktak men la lo sihmanhselaw america pi zong nih a tuk ve khawh lomi cu na pa sin in a chuakmi dawtnak si cucu zei tuk in dah a sunlawi timi kha na ruah thiam a si ahcun america cungah nai lo nai na pa sinah nai lo fawn la kan pa dawtnak cu amak tu zangtlai a dawh hai story ai thawh ngam cu

Faktuk in nan pal hna an na siavang ne om bu lakaw sihmanhselaw nan pale dawtnak cu a ral ṭha tuk milian mingan mithiam hna la kong ai tek ngam nupi ka fale cawmnak ding ahcun poi lo an tingam vurlak an kal ngam a taktak ngai ahcun ka ti ka hin ka udu bawipa hna hi motor among bal tung lo tika motor among ngam na a ruang among lakaw Tuchun nih nan pale pawl hna zawleng mong nan cim hlah, motor mong nan cim hlah, cit mai cit lo i a zawleng hmangong bal lomi lai le leng man khi an ong hu ha lo longte atabe atakir chawr man kha te lo longte dirhmun kan si ko bua tuchun nih motor tha kha kan mong a ruang a um hi hi zei ruang dah a si lo nupi fa le cawmnak ding a ral tha tuk

kan nih hin ruah lo a ṭha loin kan nun ah chuak peng ti a si. A pa nih a dawt taktak. A dawt kho ning tu han si. Indianapolis ah Malaysia ka chim mi papat lau pa kong ka rak chim bal le mo ti cu ka chim mi kha ar ngai tu nan ke chin cia ni le US ka thah hnu ah an ka mu bo ah khan papat lau pa kong ka chim i nan ka thei liar

Miphun zong a chim ka duh, fa pata upa hi tuanbia a si. Pa nih a dawt tuk, a si a si tein pa nih a tuahpiak ko. A duhmi ute kha a pek tak, a vai tak. Sihmanhsehlaw ka pa nih hin a ho cawnpiaknak um pak lo tein sinak nih kahdohnak hngalhter. Aho nih an cawnpiak bak lo. Crusade an ruai bak lo. Hi ah hin ka hun ve mi cu an speaker hi ka pa i a crusade i a speaker cu vok si. Vok rul le vok hi hi ka patau pa e an speaker process tuahtu si tiin kai ka chim peng abatau tu to ke hang pa do na pek mi sola ba bil te le sola ba bil te tu to ki la ba kan hi siman selo adir hun za niam deu aniam deu aniam deu aniam deu aniam deu do na ka chun bobok he mun kata wan sa tu ga mana chon na ho ni an chon piak pak la chon piak lo te in thil sining ni anu an chon piak ve tika a nuna a hung langmi cu pa rumnak a hmu pa dawtnak a hngal cu nih cun ngap bia a chim tikah ka tho lai ka pa sin a kir lai van pa pathian sin ka pa sin ka pal tuk na riantuantu na sal na sinum bantuk pakhat khin na cohlang ngam ko ti lai a tho bak lah a kir a thawh kan Baibal nih fiang bung a kan chimhmi a si kha tuzan tuzan lei zong a ruah ṭhan ding a um a luan timi caan ah khan na tau na ka tau na a um ve men la ka pa le he kan i pehtlaih ning ah khan mu kan pa le nih duhdawk in o o an kan ti cuahmah i pa le nau hna duhdawk in an na va hmanmi chung khan na pa dawtnak kha na ruah ṭhan thiam lo a si ahcun

Hi nih cun na si lo. Khoika na ṭhawl kha kan pek na chia a ti lo. A pa nih hi ka fa hi zei bantuk thil a bang tong lai i zeitik caan ah dah a rak kio lai timi cu ngangah na ngah. A hong kir taktak. A don. A ku. Vapa nih bia a chim rih lo. A nam. An i ku an i reh dih hnuah Vokkuang a kang te i fungphet chiat a neih vemi te ca chim ve ngaihthiam cu a hal bak a si. Cu hnuah hei thil dah a cang. A nun a taksa a hnawh a tam na vialte kha pa nih uan ṭha bik in a tuam i kedenh ṭha bik a huk i sui kutdong holh a holh i culawng a za lo lawmhnak bia cawimawinak a tuah piak i ka thau a tha bia hi lomnak in a dir cu a don kulnang ha tu chun ya a bik in pa nei ri mi hna tu chun ya rual lo a tha lo mi thil a si pa donnak hi zeitik khona no a sau lo na hmai ka ai liet lo ready te ka fa nih zeitik da ka dawt na a hman lai i zeitik da ka sin a rak kir lai ti cu a or pengtu pa dawt nak si Cu dawtnak cu kan ruat tan man. Zeitluk i a sandaih lo kum te hmanh ah khin cu dawtnak cu a ral a thang. A ngam a sang tuk. Zeitluk i kan thut, kan then, kan sual, kan pal ko bu zong ah khin hringtu pale ngaingai nih hin taksa kan chimtu kan pale nih hin an kan hlawk kho taktak. Cutluk cun fale pa karlak ah fehning le dawtnak a luan ning nan a lang hi a si. Zanlei zanlei caan zong chim ka duhmi kha pa hei mi hna kan nunnak ah luan cemi caan ah fa cungah kut kan rak thlak sual maw petrolo kan chim sual maw a duh lo in kaw kan sa sual maw kan duhnak kaw kan rak thu sual maw kan rak dir sual maw khakha pa pathian dawtnak nih hin ngaihthiam ning pa sinah a chiahmi a um. Cutin na pa nih zeitik hmanh ah na sining in lehrul sam ding ai tim lo dawtnak amah le kan bul ra min lehrul sam tim tu deuh si tudah zai ka kharan ruat kan pa nei vial ti na na pa khat kan dawt pa ka ngai thiam ti hin hi na nei ve rim rim lai ti zong ka zum fawn tu cu tu sun ya pathian bia nih a kan salan mi a si ti kha ban chim ka duh Ah Pathian nih tucu minung zumtu hna hringtu le pa le taksa kan i hrinnak kong i dawtnak kan si. Judah in cu tin hmun a hong chuahnak a rampi ka um tucu Pathian dawtnak si. Pa Pathian nih kan hrangak tiang ah a ci rek tusur an nunai lo a lu an lo cucu hlapua tu ni ni le pathum ah pani le pani ah kan lo a si ahcun Khrihfabu hlapua na sang ah ka lu ka hno ka pet nang biahalnak dawm cu nang zeidah na lo ve na pek ve ti khi hla ruatu nih a ti ve zan kan pathian nih hin vawlei hi a dawt tuk caah nang le kei hi a dawt tuk caah ka chim theo pathian nih vawlei hi a dawt hrimsam caah ka pareih thur a pek tiah khin vawlei ka ti tawn lo Kan nunnak tampi ve chim ning cu Pathian nih tuan tung hi a dawt tuk caah ka neih chuan pek i ka chim tikah Pathian dawtnak ha lian tung ka hmuh. Vawlei ca tang ca tuk le keimah pakhat ca hin Jesuh Khrih hi a thi i fiang tung ka hal tikah hin kan hna a ngam i kai lawmhnak lawng hi nikhat hnu nikhat a sangmi a si. Cucu Baibal na rel tikah ah mi vialte ca hin lawng hin si hlah seh nangmah ca te kan nan rel ta hmanh Pathian nih an dawt ning a let lai mi na hmuh lai.

an khuadaw i pa tling ding in ai daw pak ve lo ti fanau pa vai ave amui hmai he tangkur ti dan an rak tang rual ve lo le tangkur ni cun ai bi la na he zo la pakhat ti lawng ka lo an zai do buai

a sining a in hngalh tikah a ka uar lai lo ti kha a thinlung nih cun a au fawn a pa nih hawi ding nupi ṭhit zong na za ve cang le duhmi hna na nei maw tiah pa nih a hal a hal tikah pa ka neih ko amah belte cu kan sining na phak lo deuhmi a si le ti a ho chaklei sam i ummi nute khi rih ko ti Ka duh ko siah cun pa pe kan si cio tu zia kan tuk ke a tam chin ko ṭung. Palai lamkal kan thlah hna la te ti. Lamkal zan thlah. Ani a lamkal pawl kha bia va thiam hna ko. Biachim ka tha ko. Bia cu ai bu ka len pa he tel ve theu lai ti ka zum pa. Bia va thiam hna ban ban tong hnawh lo. mai kum chen le si kum chen le hau le tak man hau ciamam na ko rim man tia yo tha nan bia hong loi le kha ba jing pa na kan tial mi chu kru har sian na kan dot tak tak ol te na kan chen ko a heran ti le ni thang ku lo lo ko sin ti re man tuk lo lo ti ha ani lo tuk siman sa tlang ka ni dai zu hu ha lo

Sihmanhsehlaw tuchun ni ah ttih hlan lo Pathian hmai le Khrihfabu hmai ah bia kai kamnak i kai kam i na sin i ka hong luh baknak a ruang cu ka nunnak ah hin zaangfahnak a um. Cu zaangfahnak zaman ka suai ciamam le na sining vialte kha zaangfahnak na khur ciamam le na sin ah na nupi sining bia kai kamnak ka si ko.

a kan zeite hmanh in nu han Pathian a lunglen tel kho ve lo cu asina tein Pathian nih vel zaangfahnak a kan tuam a kan tuam i tucu Pathian thisen Jesuh Khrih thisen in a kan tuam i cu ah cun dakaw nupi dingah hin a hung kan khit deuh si deuh cu dirhmun te cu si cu thitnak ding ah cun harnak vialte laka a sang dingmi thihnak in kan nun a thit dawtnak sang vial deuh in dawtnak kan nun a luh hnawh cu dawtnak cu tuzing ah minu thinlung ah a chuah tikah pa in a hmuh a pa in a theih hringtu a pa sinak in a hngalh cucaah cun tuchun in vawlei pi nih father day pa le upannak a chuahnak a si zan unau hna kan nunnak luat ding um dawk aw pathian nih hin a hupa nei chawn in kan nun a kan lu hnawh i a kan thih hnawh i pa nih hin hringtu pa nih hin chungkhar ca hin kan dawm kan dam ah hin laimi pakua para a neimi kan si pasarih faria in laak mi kan si tumui zung hni te hin dakaw pa le nih hin nupi fa le cawmnak le thiannak cio cu an lu hnawh ngam cu ven tu bantuk te cun dakaw pathian zong nih hin tunak sang in mi dohdawtnak in Pathian nih a kan luhhnawh cu cucu maw tu chun ni ah hin ranghi a chuak le a the a tlai le kan i tonnak hna hi a si cu kha caah khan kan nunnak kha ruat hna usih kan nunnak zoh hna usih tuchun America hna kha pa dawt hna hna kan theih kan pian khar rian kha kan tlaih moral kha kha kan i zeitluk in dah a nawm pa dawtnak hngal lo Pathian dawtnak theih lo

puan nian bi chim chim lo sopum cung er pa lu chung e za tum ko chung a khe thu liam ma te ngil ko se ti sopum mi rul lei cung er pa lu chung ah khin ari a don na ba se ko la kha khika sing san jing te wan tin a khin pathian dot na hal mi boi pai lo mi pa dot na hal mi nu dot na hal mi fanu pa pa chu thu lia ma te ni hal ko si ti Mithun nih ahhin minung tampi hna an buai ve, an awk ve, an i that ve, a ruang an dawt si bang cu Pathian dawtnak an hngal lo, nu dawtnak an hngal lo, pa dawtnak an hngal taktak lo, a donghnak ah cun mah le mah thahnak a chuak. Cucaah cun tuchun ni ah kha pa dawtnak cu fungkhral ca thihjil a ngam i ai thihjil hi ai thih hnawh cucu ai fiang tummi cu Malaysia zongah kan hawi dawt kan uvanau tampi nih nun a liam cu. Kawlram ah an liam cu, lampiak an liam cu. Cu cu tha te kan ruah than a sia cun, hika kan phak hi sullam an ei hrimhrim lai i, man an ei hrimhrim lai ti kha chim ka duhmi a si. Cazin tuchun tuzang le caan ah Solomon nih a pa bia a ngaih chungah thluachuah a hui i a pa nawl lo in khuahsak tikah lam a fir tikah an ram a cheu. Tuchun ni ah nu le pa nawl a ngai lo mi paoh cu na um bu tiah na inn chung tiah khan nan ram ai cheu lai kha na dirhmun ah ka hmuh ai kha u le nau he zong nan i daw la lo kha kan i daw la lo kha cucahcun Pathian bia rami a kan beuhmi cu na nu le na pa upat hna ti hi nawlbia sabik a si cuti na tuah sia cun na ram chungah saupi na nung la ti lo si saupi nu duh mi saupi hua he khuasak duh mi kan si a si ah cun tu chun ni pa nih dawtnak thihchilh ngam bom a tuak ngammi dirhmun he fiang tein na zul i na theih a si ah cun saupi vawlei ah Pathian nih